Dyna ni. Cymwch dan o bapur fel hyn. Neu, os ydych gyda un A5, hwnna'n iawn. Mae'n edrych gyda un A5. Ydych chi'n cael gweld. So, mae'n just rwy'n gwybod hwn yn hanner, pan ydych gyda dau dan o bapur. Oce, dyna ni. Right, so, dau chwaraewr. Chwaraewr un, mm, gyda, na, sy'n gwybod, rhyw pensil gwyrdd gen i, A coch ydy chwaraewr dau. Jyst i chi gael gweld, dyma'r dau chwaraewr. Helo! Helo! Iawn. So mae'r dau chwaraewr yn mynd wrthi, yn iste ar wahân, a cuddio'i papurau, ac yn top y papur yn ei llun o pen i'w gymeriad. Oce? Okay? Pen neu gymeriad, person, enwog, neu ddim, neu rhywbeth silly, neu anifail. So na i wneud ar yr un yma.

So, dau linell fel yna i ddangos y goddau. Pwysig iawn yn iawn. Nesa, plygu'r papur. Un, dau, tri, neu fain bygol weithiau chi moyn. A gadael dim ond, dych chi'n gweld, dau linell fyna am y gwddwg. Okay? A wedyn chi angen pasio hynna i'r chwilio nesaf. Mae'r chwilio nesaf, mm, ar yr un pryd a tra bod chi'n gwneud hynna, yn eich llun pen ei hunain. Mae'r chwilio yma, gyda bach mwy o ddychymig,

Helo, croc. Right, ac eto, fel chi'n gweld, mae yna ddau linell fyna am y gwddwg. So, dyn ni'n plygu, plygu, plygu, fel mae just y gwddwg. A mae'r dau chwaraewr wedyn yn swapio'ch paperau, oce? Okay? So nawr, chwaraewr coch sydd gyda ni'n yma. Hmm, pa corff? Fi'n gwybod pa corff mae'n ei. Mae'n ei corff. Fel hyn. Gwrs, corff, gew. Neu iar. Dyna ni. A wedyn ni... Gwrdd â'r wytro yma, dyma ni, iar, sydd yn... Dyna ni, bach yn gorau. Sydd yn codi pwysau. Dumbbells fyna. Dumbbells, mae'r iar yma yn hoffi Joe Wicks yn y bore. Dwi'n codi pwysau, dwi'n cael abs fel Joe Wicks. Wel, pob lwc i ar. Right, a wedyn ni eto, plygu, plygu, plygu, ond eto ddim tro yma, ddim gwddog, ond fel y gwasgod yn waist, dau linell, fel bod nhw'n gwybod lle mae top y coesau mynd i bod. So, nôl i chwarae'r gwyrdd, a mae e'n gofyn ei corff, fe'n ei wneud, o, oh, fi'n gwybod, na i wneud llun o mm, corff

Oh, yeah, plygu, plygu, plygu, plygu, plygu. Gadael y dau. Unell. So, pasio yn ôl. Reit, o, oh, oce, okay, wedi cael hwn. Mae eisiau mynd i coesau nawr. Coesau. Coesau i'r person yma. Cofiwch, dych chi ddim yn gwybod beth mae'r llall wedi bod yn neud. So, da ni'n cael coesau, fi'n gwybod. Shorts fel hyn. Adidas. Uh,

Na ni. O, skills ganddo fe. A dyn ni'n plygu hwnna lan i gyd, a nhw'n cadw'n saff, mynd nôl i'r chwaraeon yma, fi eisiau bod chi'n deall beth dwi'n gofyn ei fyny nawr, chwaraeon yma gofyn ei coesau, chwaraeon yma, mm, just ddim yn siŵr beth i'n neud, so yn lle coesau, mae'n siŵr neud spring yn y fawr. Boing, boing, boing, boing, boing. Spring yn fawr. Codi fel lan. A wedyn ni, mae gennym ni dau person sydd wedi ei wneud. Beth am i ni dadrorio nhw a gweld beth yw'r hwyl. Dyma ni spring, gofodwr, a crocodile! Dyma croco spring y gofod. Dyma i, a pwy yw ffrind croco spring y gofod? Wel, cawsau pêl-droediwr, a corff iar, a pen, Jeff! So dyma ni, Jeff yn cadw'n heini gyda'i gorff iar a croco gofal spring. Dau ffrind newydd, dau llun, cool. Nawr, drosodd i chi! Oce, okay, her y dydd, os ydych chi methu ffeindio rhywun i chwarae'r gêm yna gyda, wel, mae lanwytho y lluniau yma mm, i'r